Ir-riċerka turi li qisu daqs nofs in-nisa jew ftit iktar ibatu mill-baby blues. Huwa ż-żmien li, bħal kull żmien ieħor fil-ħajja, li nistgħu nħossuna kemm ferħanin u kemm għajjenin, kemm ferħanin u anke beżgħana. Però importanti li mhux nassumu aħna l-bżonn ta' dik il-familja, però li nistaqsu lilhom Eżatt x'għandhom bżonn u x'jixtiequ mingħandna. Nilqawkom għal episodju ieħor ta' kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna manna l-Kerim Mizzi li hija om ta' żewġ titfal qed tistudja l-psikoloġija part-time kif ukoll taħdem bħala assistenta personali mal-Willingness Team. Nilqgħuk magħna Kevin, grazzi tal lilqek l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina Abigail. U llum ħa niddiskutu ftit is-suġġett tas-saħħa mentali tal-omm mal-wasa ta' tarbija ġdida. Ekku. Issa, il-wasa ta' tarbija ġdida iġib ħafna ferħ. Naħseb hija l-iktar ħaġa li ma li nasbu fin-newborn ngħidu ħafna ferħ fil-familja. Però ġib ukoll tibdiliet li jistgħu jikkawżaw issues ta' saħħa mentali kemm fuq l-omm kif ukoll il-missier u l-persuni l-oħrajn li jkun hemm fil-familja fejn hemm it-tarbija l-ġdida. X'jistgħu jkunu dawn l-issues ta' saħħa mentali? Mela, li tgħaddi minnhom l-omm. Importanti li niddistingwu li hemm li kull bidla b'mod naturali ħa ġġib magħha diffikultajiet sa ma persuna tadatta għal dik il-fażi l-ġdida li tkun dieħla fiha. Però ovvjament il-mara tkun għaddejja wkoll minn tibdiliet oħra fiżiċi, speċjalment jekk hija l-ewwel tarbija li ħa ġġib magħha tibdil fl-ormoni li dan ħa joħloq tibdiliet minnu nnifsu. Ħafna drabi nużaw it-terminu wara dik il-mara għandha l-baby blues, però jisu kultant naqdu nużaw dan il-kliem naqra kif ġiġi. Importanti li niddistingwu ftit stati ta' emozzjoni differenti li persuna, f'dan il-kas mara li tista' tgħaddi minnu kemm waqt it-tqala kif ukoll wara. Bħala termini għandna l-baby blues minnha nifisha tfisser tip ta' mood swings u forsi naqra ansjetà, naqra ejja, però ma ddumx bħala perjodu, tkun bejn ftit ġranet sa ġimgħa. U jkun dak iż-żmien sa mal-mara tadatta anke għal ħlejqa ġdida fil-familja. Min-naħa l-oħra mbagħad irridu niddistingwuha minn postnatal depression għaliex postnatal depression għandha tendenza li tkun ħafna iktar fit-tul, is-sintomi jkunu naqra iktar severi, bħal ħafna iktar depressjoni tqila, inqas abilta li li tkampa mal-bżonnijiet ta' kuljum, forsi l-persuna tiżola iktar ruħa mhm. fit-tul, u dawn il-familjari ħajjarawa li hija edha it-telfek mill-li tgħix il-ħajja tiegħek ta' kuljum biex niftehmu. Min-naħa l-oħra, importanti wkoll li nsemmu li once li mara tkun qed tistenna tarbija, it-tibdil fl-ormoni jkun diġà beda. Għaldaqstant, hemm ukoll kundizzjonijiet li bħall-prenatal depression li dawn jistgħu jiġu at any point in time, fit-tqala, u barra ħabba l-ormoni ma ninsewx li mara tkun għaddejja minn bidliet psikoloġiċi u soċjali wkoll li ħa toħloq din il-bidla bħal ngħidu aħna tipprepara żmien ta' maternità li ħa tħalli l-kollegi warajha forsi kellha targets ta' xogħol jew commitments oħra li xtaqet tilħaq u taf li jista' jridu jiġu naqra on hold. Eżatt. Allura importanti illi ma naqdux ngħidu għax dik jew għandha postnatal depression u nużaw dat termini mm. jisu bla doċ, ħalli aħna stess ukoll nkunu qed nifmu kif nistgħu ngħinu lil ta' madwarna. Mm, Ġifri pereżempju dik naqra ansjetà li jkun hemm bejn dawk l-istennija tal-ewwel appuntamenti, dik titqies bħala prenatal depression jew xi ħaġa normali? Dik hija xi ħaġa normalissima, anzi kważi kważi bżonjuża għax tgħinek tipprepara, tipprepara l-basket mhux tħalli sal-aħħar minuta u għandekx preparamenti huwa parti mill-build-up ġisimna anke moħħna jkun qed jippreparana għal din il- il-wasla. U kien qed jipprepara l-om li dejjem tinkwieta naħseb. Le, le. Taħt titgħallem tfalu tinkwieta mill-verità. Titgħallem timmanage l-emotions tagħha wkoll. Eżgur. Eżgur, go along, għax vera. U ma komuni daw li n-nies jaddu minnhom, per jaddu minn żmien forsi ħata dwejja jew ta' li ħossom overwhelmed wara, wara li kollhom baby. Ħanajdlek ir-riċerka tur li qisu daqs nofs in-nisa jew ftit iktar ibatu mill-baby blues dik li jedna li ma ddumx ħafna. Mhm. Bħala postnatal depression l-istatistika hija inqas, mhm. però kif edna kull każ huwa partikolari. Allura inti ma tistax tgħid għax l-istatistika turi li 50% nassumu li l-qraba tagħna mhumiex ħajaddu minna. Aħna rridu dejjem inżommu l-approċċ miftuħ biex kemm jista' jkun ikunu ta' sapport mhux nassumu dak li jkunu għaddejjin minnu ta' madwarna. U żgur għax hi diġà forsi tinħass l-omm li jekk tkun għaddejja minnha, forsi tħoss li għandha xi ħaġa nieqsa x'di suppost qed tħossha ferħana. Is-soċjetà tgħidilna li aħna noħossuna ferħanin, imma l-bidliet ikunu hemmhekk. U barra minn hekk, naħseb hija xi ħaġa importanti li nħajlajtjaw u nagħmlu enfasi fuqha li huwa żmien li bħal kull żmien ieħor fil-ħajja, li nistgħu nħossuna kemm ferħanin u kemm għajjenin, kemm ferħanin u anke beżgħana. Ma ninsewx ukoll li forsi mhux kull tqala tkun ġejja minn tkun ippjanata jew mixtieqa, jiġifieri ħajkun hemm anke dak iż-żmien ta' li naddattaw għalih. Tajjeb? Hemm iktar riskju ta' baby blues meta jew postnatal depression meta t-tqala ma tkunx pjanata? Forsi tiġi iktar bħala sorpriża? Mhux neċessarjament, għaliex dan jiddependi fuq ir-reżiljenza tal-persuna u kemm tadatta malajr. Ġifieri ikun hawn min ikun xtaq it-tarbija u xorta jħoss it-tranzazzjoni diffiċli mhm. għaliex imbagħad minn dak li tkun ħlomt u maġnajt inti għalli tgħix jkun hemm id-differenza u jkun hawn min ikollu iktar eh, kapaċità li jadatta malajr u u jidħlilha b'mod iktar smut. U bħala terapisti taraw iżjed fl-ewwel tarbija jew anka jkun hemm jgħaddi minna presbi fit-tieni jew it-tielet tarbija? Mela, aħna jisna nassumu li mal-ewwel tarbija ħa tkun iktar diffiċli għaliex għandek dak iż-żmien ta' adattament mhm. u kif ngħidu bidliet u kollox ġdid. Però ma ninsewx li mbagħad it-tqalit l-oħra għandek diġà sistema ta' familja u rutina stabbilita. Mm. Allura kull wil ġdid Ħa jibdel is-sistema tal-familja. U barra minn hekk, iċ-ċirkustanzi tal-ħajja, niltaqgħu ma' nies li pereżempju waqt it-tqala tilfu 'l xi ħadd għażiż tagħhom. Allura ħa jibdel ħafna l-kuntest ta' dik it-tqala u ta' dak il-proċess li jkunu għaddejjin minnu. Forsi ma jkunux jistgħu jiffukaw esklussivament fuq dik it-tarbija ma jridu jaraw forsi qraba oħra xa bżonnijiet oħra għandhom huma stess għaliex mhm. kull tqala ġġib forsi diffikultajiet differenti jew anke sintomi differenti minn mhm. tqaliet oħra. Allora ma tistax tiġġeneralizza li waħda hija aktar faċli mill-oħra. Eżatt, għax jaf it-tieni tqala tkun iktar diffiċli bħala tqala mill-ewwel waħda. Mill-ewwel waħda. U tkun iktar ferħan l-ewwel waħda wkoll. Isek kollox ġdid, ħadd esperjenza. Eżatt, eżatt. Fit-tieni waħda ħanejtek mill-esperjenza tiegħi jrid nuħsib toddler. Eżatt. Jekk kelli ftit noqgħod bil-qiegħda u miżaqqi, ma stajx nagħmilha. Eżatt, u barra minn hekk, speċjalment minn kollu tfal żgħar, daw ħajħossom naqra f'competition ma' dit-tarbija mm. l-ġdida u jibdew joħolqu naqra stresses biex iżommu posthom fl-istruttura tal-familja. Li huwa xogħolhom ukoll bħala l-ewwel wilt. Istra it-tfal ukoll jgħaddu minn bidla kbira l-aħwa li ħajkunu aħwa. Eżatt. U l-missirijiet, għaw minn missirijiet li jgħaddu pereżempju minn xi tip ta' baby blues jew Xi tip ta' postnatal depression teżisti fuq l-irġiel? Din hija mistoqsija interessanti ħafna Abigail għaliex ħafna drabi naqbdu nassumu li tqala jisa' hija tal-mara, dil-pregnancy hija tal-mara u li raġel ninsew jieħu second division. Però rridu nżommu f'moħħna li r-raġel ikun għaddej minn ħafna ħafna kambjamenti. Ikun hemm il-biża ta' jekk hux se jibbondja mat-tarbija l-ġdida, ma ninsewx li l-omm ikollha disa' xhur Bit-tarbija ġo fiha. Esklussivament bit-tarbija ġo fiha fejn ħa jkun hemm ħafna iktar bonding fejn isir. Ħafna missirijiet iħossu wkoll li r-responsabilità ħa tiżdied. Jistaqsu jekk il-familja ta' ir-relazzjoni mal-partner u x'ħa tibqa' dak li kienet. Mm. Jiġifieri dawn huma ħafna ħsibijiet u anzjetajiet li sfortunatament ħafna drabi l-irġiel jgħaddu minnhom b'mod weħidhom għaliex jaraw li l-mara forsi mtaqqla, forsi għandha s-sintomi, ma jħossux li jridu jikkomunikaw tagħhom ukoll. Ehm, ħafna attenzjoni ta' anke tas-soċjetà ġeneralment mill-ewwel tmur fuq mm, l-om. Però importanti ħafna li nieħdu ħsib is-saħħa mentali tal-irġiel, anka huma li jkunu lesti li jitkellmu fuq dak li jħossu anka li huwa diffiċli mal-mara tagħhom għaliex dan ħa jsaħħaħ ir-relazzjoni anka da pitada wara li titwielet it-tarbija u jissaħħaħ is-sistema tal-familja mill-ewwel, jgħin ma jitkellmu ma' xulxin, anka li l-om titkellem mal-missir b'dak li jitħoss, iktar ħatejnhom jikbru flimkien bħala familja. Eżatt. Issa, x'tista' tagħmel, hawn affarijiet li tista' tagħmel l-omm biex tnaqqas ir-riskju ta' baby blues jew forsi tgħin lilha nnifisha jekk tkun għaddejja minn l-omm taħseb li għaddejja minn żmien ta' baby blues jew ta' postnatal depression. Eżatt. Hemm affarijiet li tista' tagħmel, waħda minnhom prinċipali hija li tieħu ħsieb tagħha nnifisha, Tiekol ikel bnin u sustanzjuż fejn tista' tibqa' tagħmel eżerċizzju u ma tintelaqx, tibqa' għaddejja bil-ħajja tagħha anke soċjali kemm jista' jkun. Importanti wkoll li fejn għandha bżonn l-għajnuna titlobha għaliex kultant għandna din il-ħsibijiet ġo moħħna li għax jiena omm m'għandi bżonn il-ħadd u rrid inkampa waħdi. speċjalment fejn hemm għajnuna disponibbli tajjeb li noħduha. Mhm. U dejjem iżomm komunikazzjoni anke ma' kollegi tax xogħol biex jiżomm ruha kemm jista' jkun U min-naħa tal-familjari, kif forsi r-raġel jew il-ġenituri tal-om jew il-kunjati, kif jistaw jgħinu om li tkun għaddejja minn dal-periodu diffiċli? Waħda mill-iktar li jiena personalment nara importanti hija li jitkellmu mal-persuna, li x'kull persuna u kull familja ħajkollha bżonnijiet differenti, ħajkun hawn ġenituri ġodda li jieħdu pjaċir bin-nies jiġu għandhom u jilqgħuhom u jifirħu b'din it-tarbija, min-naħa l-oħra ħa jkun hemm koppji li jixtiequ l-privatezza tagħhom, ma jkunux jixtiequ jkunu jixtiequ dan il-mument forsi jkun iktar intimu. Allura importanti ħafna li nirrispettaw ir-rieda ta' dak li jkun. Ovvjament biex ngħinu wkoll hemm affarijiet prattiċi bħal pereżempju noffru li wassluhom appuntamenti mediċi, nagħmlu xirja. Dawn huma kollha għajnuniet li jistgħu jiġu graditi kif ngħidu. Però dejjem importanti li nsaqsu l-persuna għaliex mhux kulħadd ikollu l-istess bżonn. U kemm importanti li l-familjari jagħtu każ kemm l-omm u kemm il-missi mhux ġast it-tarbija x'ħafna drabi meta jkun tarbija ġdida, fejn hu l-biba ħa narawhom ikunu moħħhom biex iżommu. U l-omm tiġi isa ghost kważi xi kultant. Jiena għalhekk għad importanti li jitkellmu mal-familja mhm. għaliex ħajkun hemm ġenituri li jieħdu pjaċir li jagħtu ftit it-tarbija tagħhom u forsi jagħmlu bżonnijiet bażiċi bħal jieħdu xawer u jistrieħu ftit. Però mbagħad ħajkun hemm minn dawk li jħossu li t-tarbija hija esklusivament tagħhom u ma jihdux pjaċir li jagħtuha lil ħaddieħor. Anke mal-missier forsi kif qed ngħidu qad jizzar li dan per eżempju, nisa li għaddu minn ċesarji, mhm. għandek dak il-periodu li ma jistawx jisuqu, mhm. u r-raġel forsi jkun xogħol, Tista' tgħin billi twassal l-appuntament il-breastfeeding clinic. Huma affarijiet żgħar, però importanti li mhux nassumu aħna l-bżonn ta' dik il-familja, però li nistaqsu lilhom eżatt x'għandhom bżonn u x'jixtiequ minn għandna biex ma naqbżux il-boundaries tagħhom ukoll. Mela, Forsi nistgħu niddiskutu ftit kif nistgħu ngħinu lill-aħwa per se, il-brother jew is-sister il-ġdida mat-tarbija ħalli ovvjament għax dik tkun naqa problema meta per eżempju tfal il-ġodda jagħmlu tantrum sallura l-om forsi tħoss iktar overwhelmed li tittat l-attenzjoni l-ewwel tarbija li kellha. U għandha tarbija l-ġdida se kif ħatqassam il-ħin u hekk. Kif nistgħu ngħinu l-ewwel wilt jaddatta wkoll mal-bidla Mela, hemm waħda mill-iktar strateġiji li jiena personalment sibt effettivi hija li ninvolvuhom. Mela jekk qed inbidlu l-ħarqa, qegħdin jgħinuna jieħdu dak ir-role importanti ċentrali wkoll f'din il-bidla. U huma jieħdu gost iħossuhom utli wkoll li qegħdin jgħinu lil mamà. Ekku, veru. Min-naħa l-oħra huwa importanti wkoll li xorta nsibu ħin fejn nallokaw one to one time mal-ewwel wild. Għaliex huma nifhmuha wkoll li jkunu għaddew ċertu perjodu ta' żmien weħidhom mal-mamà u mal-papà u f'daqqa waħda dan il-ħin iridu jaqsmuh ma' ħuthom, allura ikunu jixtiequ dik l-attenzjoni ftit individwali. Allura aħna minn ċkunithom nibdew nagħlmuhom li hemm il-family time fejn kulħadd qiegħed magħluq, però xorta hemm lok għal relazzjonijiet individwali kemm mal-mama, kemm mal-papa u nagħmlu attivitajiet differenti. Mm, biex huma jħossu li xorta jisa biċċa mill-ħajja ta' qabel baqgħet hemm. Baqgħet hemmhekk u barra minn hekk inti li jiġri huwa li għalkemm aħna ngħidu għandna żewġ titfal, huma għandhom il-karat ħaj eventwalment ħajkollhom il-karattri differenti tagħhom, il-gosti differenti tagħhom, u aħna bħala ġenituri rridu nadattaw għal bżonnijiet tagħhom individwali. Allura nibqgħu nibnu dik ir-relazzjoni as we go along waqt li nsiru nafu t-tarbija l-ġdida wkoll. Ħa mmur lura ftit fuq is-suġġett tal-postnatal depression. Kif għandha tinduna mara li għandha bżonn tieħu l-għajnuna? Mela, kif edna l-postnatal depression meta persuna jew anke l-qraba tagħha jibdew jaraw nuqqas ta' abilta li tkompli mhm. bil-ħajja qed tittawwal ħafna, negattività forsi ftit estrema u mhm. depressjon li forsi tħallik fis-sodda bla mhm, saħħa. Mhm. Meta hemmhekk tibda tawwal, importanti li mbagħad tibda tfittex lajnuna medika mhm. u anke psikoterapija biex noħorġu kemm jista' jkun malajr minn Nasab ċertu għammijiet jibżaw u koll li forsi jammettu għalli forsi ħajju joħu joħdu l mit-tarbija jew ma jħossomx kapaċi. Xejn ma jkun minn dan. Le, xejn affattu minn dan, anzi il-fatt li inti tfittex lajnuna huwa sinjal minnu nnifsu li inti kapaċi tieħu ħsieb tiegħek innifsek u anke tal-ulied. Għaliex jekk inti ma tkunx tista' tiffunzjona mod sew, ovvjament ħajħalli riperkussjonijiet fuq il-familja kollha u speċjalment fuq it-tfal jekk huma reliable fuqek biss bħala l-primary caregiver tagħhom. Oh, Apparti li tgħinu l-ommijiet il-ġodda fuq issues ta' saħħa mentali, x'joffri jiżjed il-willingness team? Mela, l-ewwel nett il-willingness team huwa team multidixxiplinarju għandna professjonisti varji, nofru kemm gynecology, anke family clinic bħal support psikoloġiku l-familja, hmm. għandna sex clinic ukoll anke forsi diffikultajiet fil-funzjoni sessuali. Umbat nofru kol child minding services, kif edin nejdu, kultant ikonna bżon dik naqa support, anke bħala koppji forsi biex noħorġu u nikkonnektjaw ftit bejnietna fejn aħna nies gradwati fil-psikoloġija ikunu qegħdin ma' tfal, jiġifieri mhux just babysitting services. Aħna ħan engagjaw f'attivitajiet ma' tfal bli jkunu edukattivi nagħtu feedback lil ġenituri wkoll u jsir meeting preparatorju minn qabel biex il-ġenituri jħossuhom kunfidenti ma' minn din iħallu l-uliedhom fl-aħħar mill-aħħar u nofru wkoll is-servizz ta' camps dawn jiġu offruti fil-midterm holidays għal tfal bej 4 u 12 sena huma ffokati fuq emotional regulation, kif it-tfal jitalmu jagħmlu teamwork, u mindfulness, ġifiri, u kull kull kemp ikollu temi differenti tiegħu. Per eżempju, issa kif kellna tal-Christmas fejn laqajna ħadna li tfal iżuru d-dar tal-anzjani u kien hemm intergenerational connection u mbagħad l-anzjani ġew jaraw lilhom ukoll bħala opportunità li joħorġu ftit mir-residenza u jirrakkontaw l-esperjenzi tal-ħajja fuq il-milied. Yes. U hija edukattiva kemm għat-tfal u anke l-ġenituri li jitalmu kif jinteraġixxu kif jgħalmu tfal ikunu mindful isiru laqat ukoll għall-ġenituri bħala preparazzjoni għal dan il-kemp għaliex aħna nemmnu li l-edukazzjoni tkompli wkoll id-dar ovvjament. U toffru xi servizzi jew korsijiet kif tipprepara l-lom mentalment tal-tarbija ġdida jew għat? Le, sissa tmannix, eh, però ovvjament min iħoss xi diffikulta jew jixtieq jitgħallem imbagħad ikun hemm support sessions on an individual basis. Grazzi ħafna Keren tal-informazzjoni li għaddejtinna u ningrazzjak tal-li kont magħna fuq kelmiet ma' Bambinelli. Grazzi.